Croeso i'r llys a diolch am roi o'ch amser gwerthfawr i fod yma. Rydych yn cyflawni dyletswydd gyfreithiol bwysig iawn fel reithiwr a gallai fod yn anghyfleus a tharfu ar eich bywyd bob dydd, felly rydym yn ddiolchgar iawn am eich cyd-weithrediad. Mae rheithwyr yn cael eu dewis ar hap o'r gofrestr etholiadau i sicrhau bod rheithgor yn cynrychioli croestoriad o gymdeithas. Mae unrhyw un sydd ar y gofrestr etholiadol a rhwng deunaw mlwydd oed a 75 blwydd oed yn agored i wasanaethu fel reithiwr a gellir i galw unrhyw adeg. Mae rhai pobl yn angymwys i wasanaethu ar reithgor. Ar rhestri y rhain ym mylchau A a B ar y daflen a yfonwyd atoch gyda'ch gwis. Os ydych eriod wedi bod ar gyfnod prawf, wedi cael eich dedfrydu i garchar neu i gyflawni gwasanaeth cymudol, neu eich bod ar fechnïaeth ar hyn o bryd, gallai fod yn drosedd i chi wasanaethu ar y reithgor. Os nad ydych yn sicr os ydych yn gymwys, siaradwch â'r Swyddog Rheithgor yn gyfrinachol cyn i chi gael eich dewis i eistedd ar dreial. Mae eich rôl fel rheithiwr yn bwysig iawn. Bydd angen i chi ystyried yn ofalus yr holl dystiolaeth a gyflwynir i chi yn ystod y treial, ac wedyn, ynghyd â'ch cyd-reithwyr, byddwch yn penderfynu a yw'r diffynnydd yn euog ynteu'n ddi-euog o'r drosedd y mae wedi'i gyhuddo o'i chyflawni. Bob bore cyn i'r llys eisydd gelwi'r enwau'r reithwyr. Can you please answer to your names? Michelle Sharp. Os byddwch yn methu â bod yn bresennol yn ystod eich cyfnod, gall y barnwr roi diriw arnoch chi. Mae'n bwysig iawn eich bod yn cyrraedd y llys bob dydd ar amser. Os bydd unrhyw oedi wrth i chi deithio'r llys neu eich bod yn sâl, cysylltwch â'r Swyddog Reithgor ar unwaith. Cofiwch ddod â'ch gwis gyda chi. Weithiau bydd oedi sydd tu hwnt i'n rheolaeth sy'n golygu efallai y bydd rhaid i chi aros o gwmpas am amser hir. Rydym yn deall bod hwn yn rwystredig a gallwn eich sicrhau yn bod yn gwneud yn gorau i gadw'r amser aros mor fyr â phosib. Cofiwch fod rhaid i chi gael caniatâd gan staff y llys i adael y man aros rheithgor, neu adeilad y llys. Gobeithiwn y byddwch yn amyneddgar gyda ni, mae'n ddrwg gennym a diolch am eich cydweithrediad. Mwy na thebyg bydd y rhan fwyaf ohonoch wedi cwblhau eich gwasanaeth reithgor o fewn deng diwrnod gwaith, ond gall rai treialon bara'n hirach. Os cewch eich dewis i wasanaethu mewn achos hirach, Cewch amcangyfrif o ran pa mor hir y disgwylir iddo bara, ac os na allwch ymrwymo i'r cyfnod hwn, cewch gyfle i roi gwybod i'r llys. Peidiwch â bod ofn roi gwybod i staff am unrhyw anawsterau sydd gennych, oherwydd bod pob cam o'r broses dewis yn cael ei gwneud ar hap, efallai bydd rhai reithwyr yn eistedd ar nifer o achosion ac efallai na fydd rhai yn cael eu dewis i eistedd ar draial o gwbl. Os oes gennych unrhyw anawsterau gyda darllen, ysgrifennu neu deall Saesneg, neu unrhyw anabledd arall a all effeithio ar eich gallu i wasanaethu fel reithwr, rhowch wybod i'r Swyddog Reithgor cyn gynted ag y gallwch, a chyn i chi gael eich galw i eistedd ar dreial. Mae'n droseddf i unrhyw un ffugio bod yn reithiwr ac i wasanaethu ar eu rhan. Fel mater o drefn, efallai y gofynnir i chi ddangos math o ddogfen adnabod ar unrhyw adeg. Os nad ydych wedi bod mewn ystafell llys o'r blaen, gall achosi dryswch. Felly, mae syniad cael gwybod pwy yw pwy ac ym mle maent yn eistedd. Y barnwr sy'n gyfrifol am gadw trefn ar yr achosion ac mae'n eistedd ar y fainc yn hi blaen yr ystafell llys. Gelwir barnwr yr uchel llys yn arglwydd neu arglwyddes. Gelwir barnwr cylchdaith yn eich anrhydedd. Mae pob barnwr yn gwisgo gŵn a wig. Mae clerc y llys yn eistedd o flaen y barnwr a bydd yn gwisgo gŵn du ac efallai bydd yn gwisgo wig hefyd. Bydd tywysydd y llys yn gwisgo gŵn du hefyd. Mae'r ddau dîm cyfreithiol yn wynebu'r fainc, un yn cynrychioli'r arlyniad a'r llall yn cynrychioli'r amddiffyniad, sydd bob amser wedi'i leoli yn agosach i'r reithgor. Mae gan bob tîm eriolwr a fydd yn gwisgo gŵn du a wig fel arfer. Byddant yn cyflwyno ac yn dadle eu hachos i chi. Mae'r diffynnydd yn eistedd yn y doc, ac fel arfer bydd swyddog y doc gyda'r diffynnydd. Bydd tystion yn rhoi tystiolaeth o'r blwch tystion, neu weithiau drwy gyswllt fideo neu o du ôl i sgrin. Yn olaf, mae ardal yn ystafell y llys ar gyfer y wasg a galeri i'r cyhoedd. Cofiwch na chaniateir i chi ysmygu na thynnu lluniau o di fewn yr ystafell llys. Pan mae trial yn barod i ddechrau, bydd y swyddog reithgor yn dewis ar hap o ddeutu 50 deg o bobl i fynd mewn i'r ystafell llys. Os na gelwir eich enw, aroswch yn y man aros ar gyfer yr eithwyr tan ceiff y treil nesaf ei alw. Pan fyddwch yn yr ystafell llys, bydd clerc y llys yn dewis duddeg enw ar hap o'r panel, a'i galw allan. Os gelwir eich enw, cadarnhewch pwy ydych chi drwy ddweud ie yn uchel ac yn glir, a chymerwch sedd yn y blwch reithgor. Paul Barnes. Yes. Rita Algo. Yes. Ar y pwynt hwn, efallai bydd cyfreithwyr yr amddiffyniad a'r erlyniad yn herio'r dewis o reithiwr penodol. Os yw'r barnwr yn derbyn yr her, ni fydd angen i'r reithiwr hwnnw wasanaethu ar yr achos penodol hwn, a gofynnir iddynt adael y blwch gweithgor. Efallai y cewch eich herio am wahanol resymau, felly peidiwch â gymeryd yn bersonol os bydd hyn yn digwydd i chi. Os na chewch eich herio, yna gofynnir i chi dyngu llwr reithiwr. Fel arfer, gwneir hyn drwy ddal llyfr sanctaidd o'ch dewis a darllen y llw o gerdyn. I swear by Almighty God that I will faithfully try the defendant. Os na fyddwch eisiau tyngu ar lyfr sanctaidd, gallwch ddewis i gadarnhau. Like to affirm, please. Mae'r geiriau yn debyg iawn i'r llw ac yn golygu yr un fath. Dywedwch wrth y tywysydd beth yw eich dewis cyn i chi fy mewn i'r ystafell llys, fel bod y cerdyn a'r llyfr sanctaidd priodol ar gael yn barod. I swear by the Gita that I will faithfully... Ar ôl i'r duddeg reithiwr dyngu llw, bydd y rai sydd heb cael eu dewis yn dychwelyd i fan aros y reithwyr, ac efallai cawn ni galw i wasanaethu ar draul arall. Unwaith y bydd y rheithgor wedi cael ei ddewis, bydd clerc y llys yn darllen y cyhoeddiadau yn erbyn y diffynnydd a bydd y traul yn dechrau. Particles of the offence are On the 25th day of September 2014, Os ydych yn sylweddoli eich bod yn adnabod unrhyw un neu bod gennych unrhyw gysylltiad arall gyda'r trial yr ydych yn gwasanaethu arno, dywedwch wrth y Tywysydd ar unwaith. having heard all the evidence, whether he is guilty or not. Mae pob trial troseddol yn dilyn patrwm tebyg. Bydd yr olyniad yn dechrau drwy amlinellu manylion y troseddau. Yna, gelwir ar y tystion, byddant yn tyngu llw ac yn cael eu cwestiynu. Gelwir hyn yn dystiolaeth flaenaf. Pan fydd hyn yn dod i ben, mae'r amddiffyniad yn cael y cyfle i holi pob tys, i ganfod unrhyw undide neu wrth weid yn eu tystiolaeth. Croesholi yw'r enw ar hyn. Wedi i holl dystion yr elyniad gael ei holi, i croesholi ac, os oes rhaid, ei holi eto gan yr elyniad, Tro'r amddiffyniad fydd hi i gyflwyno'r achos. Gall yr amddiffyniad gyflwyno ei achos os ydynt yn dymuno gwneud hynny. I have no further questions. Mae'r weithdrefn yn debyg, ond y tro hwn mae'r amddiffyniad yn galw ar y tystion, a byddant yn eu tro yn cael eu croes-holi gan yr erlyniad, ac os oes rhaid yn cael eu holi eto gan yr amddiffyniad. Gall y barnwr ymhyrryd o dro i dro er mwyn sicrhau bod y traul ar y trywydd iawn. Efallai bydd angen iddo ddelio â chyfraith neu anhawster sydd wedi codi. Byddwn yn gofyn i chi adael yr ystafell llys tra delir â hyn. Ar ôl i'r holl dystiolaeth gael ei rhoi, gall yr erlyniad a'r amddiffyniad roi haraethiau cloi. Byddant yn siarad yn uniongyrchol â chi wrth iddynt gyfeirio at gryfderau a gwendidau achosion ei hunain. Yn olaf, i'ch helpu i benderfynu ar eich reithfarn, bydd y barnwr yn dweud wrthych beth yw gofynion y gyfraith ac yn rhoi crynodeb o ffeithiau'r achos. Os byddwch angen eglurhad pellach ar unrhyw adeg neu eisiau gofyn cwestiwn, gallwch wneud hyn drwy roi nodyn i'r barnwr drwy'r tywysydd. Os na fyddwch yn teimlo'n dda neu angen defnyddio'r lle chwech, neu fod y dystiolaeth yn achosi gofid i chi, peidiwch â bod ofn dweud wrth rywun. Unwaith eto, rhowch nodyn neu codwch eich llaw i ddal sylw'r tywysydd. Mae'n hanfodol bod eich barn wedi'i selio'n gyfan gwbl ar beth yr ydych yn clywed ac yn ei weld o fewn yr ystafell llys, ac nad ydych yn cael eich dylanwadu gan unrhyw ffactorau y tu allan. Peidiwch â thrafod unrhyw fanylion y treial gyda neb ar wahân i'ch cyd-reithwyr, dim hyd yn oed gyda'ch teulu, a pheidiwch â mynd ag unrhyw eitemau o dystiolaeth neu nodiadau gyda chi o'r ystafell llys. Mae'n bwysig iawn os oes unrhyw un yn dod ato chi i siarad am y treial neu'n ceisio'ch dylanwadu mewn unrhyw ffordd nad ydych yn trafod hyn gyda aelodau o'ch reithgor a rhowch wybod i'r swyddog reithgor neu dywysydd ar unwaith. Hysbysiad pwysig i bob rheithiwr. Fe'ch atgoffir, mae'n drosedd y mae modd i gosbi gyda dirwy a neu gyfnod yn y carchar os bu'r reithiwr yn datgelu i unrhyw un fanylion unrhyw ddatganiadau penodol a wnaethwyd, safbwyntiau a fynegwyd, dadleuon a gynigiwyd, neu bleidleisiau a wnaethwyd gan aelodau'r rheithgor wrth iddynt bwyso a mesur. Mae hyn yn golygu na ddylech siarad gydag unrhyw un am yr achosion y byddwch yn gwrando arnynt, ac eithrio eich cyd-reithwyr ac ar adegau pan fyddwch oll gyda'ch gilydd. Ni ddylech ddefnyddio gwefannau rwydweithio cymdeithasol er mwyn postio manylion am unrhyw agwedd ar eich gwasanaeth rheithgor, neu am y drafodaeth a'r penderfyniadau a wnaethpwyd gennych chi a'ch cyd-reithwyr wrth i chi bwyso a mesur. Byddwch yn cyflawni trosedd os byddwch yn defnyddio'r rhyngrwyd er mwyn ymchwilio i fanylion unrhyw achosion y byddwch yn gwrando arnynt, neu unrhyw achosion eraill a restrwyd fel rhai a fydd yn mynd i dreial yn y llys. Dylech sicrhau eich bod chi a'ch cyd-reithwyr yn dilyn y rheolau, ac os bydd gennych chi unrhyw bryderon am hyn, dylech siarad gydag aelod o staff y llys. Bydd y barnwr yn egluro beth yw eich dyletswyddau fel reithiwr cyn y cewch eich tywys i ystafell drafod y reithgor i drafod y dystiolaeth a gwneud eich penderfyniad. Gofynnir i chi enwebu penrheithiwr i gadeirio eich trafodiaethau a gweithredu fel llefarydd pan fyddwch yn dychwelyd i'r ystafell llys. Cofiwch mae'n drosedd ddyfrifol i ddatgelu unrhyw wybodaeth am unrhyw beth a drafodwyd yn yr ystafell reithgor, gan gynnwys barn unrhyw un o'r reithwyr. Fel arfer, rhaid i'r reithgor barhau i drafod y dystiolaeth tan ei bod i gyd yn cytuno ar y reithfarn. Weithiau gall y barnwr benderfynu derbyn reithfarn nad yw'n un frydol. Bydd y barnwr yn rhoi gwybod i chi pryd fydd hyn yn briodol. Unwaith bydd y reithgor wedi dod i benderfyniad, byddwch yn dychwelyd i'r ystafell llys a bydd y clerc yn gofyn i'r penreithiwr i ddatgan y reithfarn. Os mai chi yw'r penreithiwr, Byddwch yn ofalus i ateb cwestiynau hynny mae'r clerc yn ei ofyn yn unig. Has the jury reached a verdict upon which you all agree? Yes. Do you find the defendant guilty or not guilty? Ar ôl hyn, mae rôl yr eithgor yn y trial hwnnw wedi dod i ben, ond dylech aros i'r barnwr ddweud wrthych pryd y cewch adael. Os ydych wedi cael y diffynnydd yn euog, efallai na fydd y barnwr yn penderfynu ar y ddedfryd ar yr un diwrnod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ystod eich gwasanaeth reithgor, gallwch siarad â'r swyddog reithgor neu ffonio'ch swyddfa'r llys, mae'r rhif ffôn ar eich gwis reithgor. Os cewch wis eto o fewn dwy flynedd, mae gennych yr hawl i wrthod, neu cewch wasanaethu os ydych yn dymuno gwneud hynny. Ar ôl eich gwasanaeth, cewch hawlio treuliau penodol a lwfans tuag at unrhyw golled enillion neu fudd-daliadau sydd wedi codi yn dilyn eich presenoldeb yn y llys. Bydd y Swyddog Rheithgor yn rhoi ffurflenni treuliau a manylion pellach i chi. Nid yw eich rôl fel reithiwr yn un hawdd iawn, mae llawer o aros o gwmpas, llawer o reolau a ffurfioldebau i'w dilyn, ac mae llawer o wybodaeth i'w deall. Rydym yn cydnabod hyn ac yn diolch i chi am eich cydweithrediad ac amynedd, ac unwaith eto, ymddiheuriwn am unrhyw oedi anochel a all ddigwydd. Mae'r system rheithgor yn rhoi rôl bwysig i'r cychod i'w chyflawni wrth weinyddu cyfiawnder. Nawr ni'n galw arnoch chi, fel rheithiwr, i gyflawni'r rôl honno.